Ngħid maltempata fl-24 ta' frar fil-fatt jien attendejt kont hawnhekk minn kmini fil-ħodu u bqajt sa tnejn fil-ħodu. Hemmhekk rajt u napprezza it-teamwork li sar bejn il-ħaddiema tal-Malta, is-sapport li tajna u li kellna minn entitajiet l-oħra eh, eh, ħaddiema addizzjonali li aħna jetnielhom u daħlu biex ikun jistgħu jattendu għal dan il-sarat. Eh, ta' minn nisemmi wkoll li ehm, dan ix-xogħlijiet saru f'ċirkostanzi fejn kellna maltempata li jiena l-kem Niftakar xi ħaġa qrib imma mhux daqshekk fit-tul u dak ir-riħ ma jbattix. Naturalment aħna l-apprezzament tagħna lill-ħaddiema nixtieq li ta' min wassal ukoll li kien hemm ħafna minn nies li fehmu ċ-ċirkostanzi straordinarji ta' dakinhar imma nixtieq ukoll inwassal messaġġ li kooperazzjoni mill-pubbliku nkun nistgħu naħdmu aħjar, aħna minn naħa tagħna niżgurakom li qegħdin nagħmlu l-almu tagħna biex nirrevedu l-operat tagħna u fejn għandna bżonn insaħħnu dan se nagħmluh fil-futur qarib. Dan huwa ġifieri li nitkellmu mal-operator u qed xogħol u noħorġu bis-sara. Dik ingħata mal-tempata jintħarġu. Is-Seba' ta' filgħodu, għax u nsom sentendi kien ħafna xogħol u xita u maltemp u suppost għamil sa' seba' kelli nagħmel sa' seba' ta' filgħodu ma ta' tnejn. In ġenerali, titmittedek iktar mis-soltu pa' speċi, għax Taħsara kienu fenomenali, jżiġġar imwaqqajn u linju maqtuwajn. Nqabdu xi generators. Ġifieri xogħol kien varju, il-maltemp eh, kien kontra tagħna, ma on the whole. Imxejn. Nibda billi ringrazzja il-ħaddiema kollha kienu voluti kollha waqt il-ħsarat tal-maltempata x'kienna kollaborazzjoni ma' kulħadd Kemm daħħalna n-nies ekstra daħlu biex jagħtu l-assistenza biex naqdu lin-nies. Il-ċirkustanzi maħabba maltemp u affarijiet li kienu sopranaturali li biex ma jħolx problema li nistana bħala perikli. Kenna natu natu naqra żmien sakemm il-maltempata qatti naqra biex nagħmlu ċertu erja se ma stajniex Dakinhar tal-maltemp eh, tħall xogħol fis-seba ta' flaxija s-sibt u eh, ħriġt mix-xogħol mis-seba ta' flaxija tal-ħadd. Dom ta' hawnhekk 24 sija għax kont mitlub eh, biex nibqa' hawnhekk wara x-xift tiegħi mħabba każi residenza ta' sarat li kien hawn. Dak li ġara fl-24 ta' frar kienet xi ħaġa straordinarja, aħna bħala prattika dejjem nagħtu priorità il-periklu, biex inneħħu l-periklu l-ewwel ħaġa. Umbat fej ikun hemm ovvja nies bla dawl naraw li eh, intuhom il-supply ta' dawl lura. Dedikajna ħafna ħin biex inneħħu l-perikli. Eh, skużawni, b'kollaborazzjoni mal-Pulizija u l-Protezzjoni Ċivili. Allura Iva, iktar eh, dawk in-nies li kienu bla dawl damu forsi daqsxejn iktar mis-soltu, però wieħed irid japprezza li t-tul ta' ħin tal-maltempata ma permettiċ lin nistana jibdew ċertu tiswijiet. Kellna eh, eh, wara raħħejna il-perikli bdejna ħsarat, ħsarat bdejna innatu d-dawl lura fejn stajna kien hemm merjas Imħabba li l-maltemp ippersista għal aktar minn 24 siegħa ma stajniex nagħmlu t-tiswijiet meħtieġa. Kien hemm nies li minn tagħna li qabżu il-ħin normali tagħhom biex nerġaw nġibu s-sitwazzjoni lura normal mill-aktar fis possibbli u wieħed eh, irid japprezza li din hija xi ħaġa li ssir ta' kuljum billejl u binhar. L-Ena Malta ma tieqaf qatt. Ftit huma nies li jafuha u japprezzawha di, però ma hemmx minuta li l-Ena Malta tagħmel full stop. Tieqaf. M'hemmx Christmas Eve, m'hemmx New Year's Eve, m'hemmx New Year's Day, m'hemmx dejjem hemm ix-xogħol għaddej. Dakinhar iva, jien personali, għalija personali sta ngħid li l-pubbliku fem li kienet xi ħaġa straordinarja u ikkopera relattivament. Aktar ma dal-ħin is-sitwazzjoni bdiet tiġi iktar daqsxejn tensjoni fiha għaliex il għaliex ovvja l-ħaddiema tagħna U mamani, anka jien, eh, konna eh, bdejna najjew, eh, il-nis bdew jipretendu li jissa li mal-temp naqas specialment fil-25 it mm, jibda jingħata servizz lura għal normal, pero wieħed irid iqis ukoll li l-Malta f'ċirkostanzi bħal dawk reġa' ġiet għan-normal relattivament f'ħin qasir jekk wieħed jikkompara ma' eh, sitwazzjonijiet simili. F'pajjiżi oħra eh, eh, iwa l-Ene Malta rkuprat malaj u malaj ħafna.